Tũgĩcokia rũĩ mũkaro nĩ ndagũkaribisha o rĩngĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, bwana Kĩhenjo wĩ mwega ndigũkũgeithĩtie? Nĩ wega mũno nĩ tondũ wa ũguo Ĩni. ũtwaranĩte na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie. Tũkoragwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa ũgwati wa ndawa cia kũrebia. Marĩtwa makwa njĩtagwo Paũlũ Njoroge, na ah, nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ manjũĩ tondũ niĩ nĩ nyinaga nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, Nĩ niĩ ndainĩte rwĩmbo rũrĩa rwoigaga, Kuuma ndaiga mĩrigo thĩ, ngĩcoka ngĩina rũngĩ rwetagwo Meri ya Mĩhang'o na ingĩ nyingĩ. No nĩ hakinyire kahinda nĩ nyendaga kũgweta hau mũno, mĩaka ta ikũmi na ĩtano, ngĩingĩrĩra ũhoro wa njohi cia ibango, ngĩingĩrĩra ndawa cia kũrebia mĩaka ikũmi na ĩtano, na ngĩkorũo ndĩ mũndũ mũtũũrĩre wake waharagana, mũtũũrĩre wake waga mwĩhoko, mũtũũrĩre wake ũkĩhaana ta wathira na warũgama. No Ngai nĩ mwega tondũ nĩ arĩ hinya, Thutha wa gũikaranga mĩaka ĩyo yothe, Ngai nĩ aracokire arandeithia na nĩ tondũ wa gũtua itua ndĩroima kuo na nĩkĩo twĩ haha mahiga-inĩ maya matatũ tũrĩte njũng'wa nĩgetha tũcokie rũĩ mũkaro tũmenye atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ makĩria nyũmba itũ ya Mũmbi rĩ, tondũ nĩyo ĩgũmĩirwo nĩ mathĩna maya ma ndawa cia kũrebia makĩria Central rĩ, tũngĩka atĩa nĩgetha tũteithie rũrĩrĩ rwitũ Tũcokie rũĩ mũkaro. Arĩa me thĩinĩ wa thĩna ũyũ-rĩ, tũngĩmateithia na njĩra ĩrĩkũ? Ũrĩa ũtambĩrĩirie makĩria andũ ethĩ-rĩ, tũngĩmateithia, mangĩteithĩka atĩa, na njĩra ĩrĩkũ, nĩgetha matikanekore hau ndekorire niĩ mwene? Kwoguo tũgĩthiĩ na mbere, nĩ twakwĩra karibu mũno, na Ngai witũ akũrathime, tũgĩkinya ikinya gwa ikinya. Karibu sana. Ah, thengiũ mũno Baũrũ Njoroge. Ah, rĩu ũrĩa tũgwĩka-rĩ, eh, mwirore riu haria haria turi riu ni hindi twanjiriria tukuite twambe coke ciuria cigana ona no he kiuria twacokagia hindi iyo ingiri gikihatira njira mathaa magĩthira mathaa magĩthira ngĩkĩhata wa mbere kĩorĩtie atĩa tondũ harĩa twakĩrũgamirie rĩ nĩguo kĩhate rĩ kĩorĩtio atĩa kĩũria kĩu rĩ bwana kĩhenjo na itanacokia kĩũria kĩu rĩ a mũndũ ũrĩa twaragia ũhoro wake wathiĩte ũkuaga na bodaboda, nĩ waririkana nĩ twarĩtie haha? Nĩ tũronanĩte nake. Ta ndirikania nĩ ũrĩkũ? Tũkĩaria ũrĩa ũrĩa wekĩte atĩa? Na tũkĩaria nake akuĩte mũndũ rĩ, nĩ tondũ nĩ ahũthĩrĩte kĩndũ rĩ. Ũrĩa wagerete rungu rwa ng'ombe? Ĩndi. Oh, ũrĩa wagerete rungu rwa ng'ombe. Anyuĩte bangi. Anyuĩte bangi. Mũndũ ũyũ akuĩte rĩ, Eh, akĩrwo no magere rungu rwa ng'ombe akĩmwĩra inamĩrĩra hanini." inamĩrĩra hanini Ĩĩ. ũyũ nake rĩ ũyũ wa- ũyũ wa- wa- ũyũ ndereba rĩ Aha. athire eh, akĩinamĩrĩra o nake ndahĩtũkire rungu rwa ng'ombe Eh, aca nake ũyũ agĩtua kũra rĩ ũyũ warĩ thutha rĩ Ĩĩ. mũkamo wa ng'ombe rĩ Ĩĩ. ũkĩingĩra kanua ya ũyũ warĩ thutha ĩ agĩtua kũinama ũguo Ĩĩ. mũkamo ũkĩingĩra kanua kanua gake kanua gake